Nau mai te iwi ki Hakalive Podcast. Ko Kawariki Morgan tōku ingoa, ā, he waimarie nui nōku. Te noho tahi ki ētehi o ngā tino toki o te ao kaiwhiriwhiri kapa haka, ki te kōrero i tā te kaiwhiriwhiri titiro ki ngā mahi i runga i te papatūwaewae. Mō Whakataetae, ko te kaupapa kōrero, ko te kairangi o te reo. Kia tahuri atu tātou ināianei ki te tohunga haka a Tā Tīmoti Karetu me ōna whakaaro mō te kaupapa nei. Kei taku pāpā, e Tā. Kei te rākau tau matua. Ko Nō hei taunga mā ngā manu hakahaka. o te wā o Haka, te rākau taumarumaru, i te reanga i a au. E mihi nui ana te ngākau. Tēnā koe. Tō whai wāhi mai. Ki tēnei kaupapa, Haka Life Podcast, nau mai, Pāpā, nau mai. Haka Life Podcast, e kī, e kī, hā?
Kia ruku tāua ki te kaupapa. Tēnā kōrero mai, nō whea tō kaingākau? I hua mai whea tō kaingākau ki te haka?
Mātou e tamariki ana, i Waikaremoana tēnei, nē. Kuira tonu te mahi i te kura ia rā, ia rā, he haka, he waiata a ringa rānei, engari kura te ahu i pakeke mai te wāhi, kaha te haka. Hei whakangahau noa i te iwi, ehara i te mea whakataetae ā rānei, ā, kia tae mai he manuhiri mēnā he wā tika ki te haka, ko Tū i te haka. Engari, i whakahaua te rāhua, nē, me Haka, me Mogina, ē. Nā reira, i te tūnga o ngā wānanga a te iwi, ka kī mai a Te Rangihau ki a au, Kaua te whakapapa ki a koe. Engari, ko te taha ki ngā waiata, ngā haka, nē, ki rā, ā, nā reira, ko te taha whakapapa i rāua i ruri i a Te Wharehuia. Tēnā koe. Āe. Nā reira, kāre tērā i moho i tētahi waiata kotahi, ā, mai te tīmatanga ki te otinga, nē? Āe. Engari, koira katoa ngā āhuatanga o te wā, nā te mea hoki tērā wā, ko te reo Māori te reo puta i te rohe, he rerekē anō te, ēnei reanga nei, kei te ako. Engari, me te puta o tētahi reo pai, kei te puta te reo pai i ēnei reanga. Kaua te katoa, engari, tōna autaia tonu te nui, kei te reka te, taku whakarongo atu ki te rere o te reo. Nā reira, kei te puta he hua. Ka pai. Engari waiho rawa kia tae ki te, ki te pari o te mate, nē, ka whakaaro ake, Ka whakaaro oh, me tahuri, rawa. nē. Ko te mea nui ko tahuri, kore kē te mea, ko ētahi iwi e kaha ake i ētahi, engari ko te tino, Mea ki au nei, ko te, ko te taha ki ngā tikanga o runga i te marae. Kia ora. Me taku mōhio, tērā pea i roto i ngā rua tekau tau e tiu mai nei, kua hara. Ko riro mā koutou o tō koutou nā reanga e pupuri, e tuku rānei, nē. Koira te mea e whakaaro ana, ko tēnei reanga i a koutou nei. Tō mātou nā reanga, ko ngaro, ngaro haere te nuinga o mātou. Pāpā, e mahara ana au i tō haka, nāu i tito. Māmā, te kōrero ana mō ngā tikanga. I ēnei rangi nei ko whai te huarahi o Waingōhia, kaua te noho pū ki ngā tikanga. Kua aro kē ki te reo, engari kua noho tahanga ngā tikanga. Me haere tahi.
E toru pea ngā wāhanga ki au nei kei te āhua takitahi te kawea, ka mutu he raru kei roto i tērā ki au nei. Ko te reo te mea kei te kaha te whāia. Kei te mahue ngā tikanga, kei te mahue te taha waiata. Ko te matatini kei te pupuri, engari, ko te noho i te waiata noaeho, i te marae i hea noaeho nei, koira te wāheke te ngaro i roto i ngā mahi, i te kaha warea pea ki te reo. Ā, engari i ēnei tau nei, kua eki nei, ko tōu reanga te reanga whakaora, kei te kaha tōna reanga. Ngā tamariki i puta mai i ngā kura kaupapa, ā, i ngā wāhi i whakaakona ai rātou ki te reo. Nō reira, me mihi ngā mātua o tērā reanga, ā, ko tō rātou kore reo he ēno iho, ahano iho. Engari, ko ā rātou tamariki, te tohu, āe, i whai hua. Ko ngā mokopuna, me titiro ki ngā mokopuna tuarua, kei te pehe rā tērā reanga, nē. Ko ngā mokopuna ka pai, taku moe, nā te mea ko ngā mātua kei te mōhio, me whāngai ki aku tamariki, engari ka pehe ngā mokopuna, ā te wā ki a rātou, koira pea te mea hei titiro. Papa kia kōrero tāua mō te reo. I runga i te papatū waewae. Me ō whakaaro me, me aha te kapa e kairangi ai tana reo, e whanake ana? Kei te pai haere te reo i te nuinga o ngā kapa. Kei te pai haere te reo. Ko te waimaria pea o tēnei wā, kua tae tātou ki te reanga kōrero Māori. Tēnei reanga i a koutou nei. te reanga i a mātou nei, kua kore haere mātou, nō reira, ko tēnei reanga nei, ka mutu ko te reo kei te puta i te nuinga o ngā kapa ki a au nei kei te pai. Hāunga ngā whanaunga i whakawhiti mai wāhi kē, ā, ko tētahi kei te rongo i tana kaha, pukuriri ki ngā whānau o te wā kāinga nei, kore anō rātou e aroha atu, e aha atu, ka whakahāwē anō hei a rātou ērā kōrero kei te puta. Mēnā e hoki mai ki te kāinga e pukuriri noa te mahi, mō mua moni tērā te hoki mai. Nē rā? Tika, tika rawa. Ka mutu, kaua e hoki mai he tohutohu tō mahi. Ko koe i haere. Ko koe i haere.
Hoki mai anei i ngā tikanga o konei, nē? Ko koe i haere, hoki mai, āe. Engari kei te uru ai rā āhuatanga ki roto i ngā haka. Kei te pai tērā mēnā he āwangawanga, tino āwangawanga nei, tēnā kia mārama te whakaputa, kia rongo ai te iwi, tēnā aroha mai ki a mātou, kua hoki mai nei i te wā kai, kāti te whakaiti i a mātou. Koe rau ki te kōrero i puta i tētahi o ngā kapa, taku maumahara, e whakaitihia ana rātou te mea, te mea, te mea. Āe. Kāre nei paku mihi i te koa o te hokinga mai ki te kāinga. Engari, he pukuriri te nuinga o te wā o te haka. Āe.
Pāpā, e ora ana ngā mita ā-iwi i roto i ngā kawenga kapa haka o te wā? Ko te nuinga, kāre e rangona ana. Kāre e rangona ana te nuinga. ā, koe i ngā tai tokerau nei, ki te kōrero hoki ka rongo tonu koe i te rerekē o te reo, nē rā, engari, kia waiata mai nei, ā, kua riro mā te waiata pea he whakakotahi te tangi o te reo, te āhua nei, nē. Ko te, me kaha tonu pea te kapa ki te kawe i āna anō,
i āna anō kōrero, i āna anō kupu, ā, e puta ai te Te ū ki te reo o mea iwi, o mea iwi, o mea iwi. He ū, engari, mm, ko Ruātoki pea, koira taku tau i reira i ngā wā katoa, kei te kaha atu rihira ki te pupuri i taʻia nā tamariki. Ae, rawa atu.
Engari ka kore ana ia, koira kei te pātai nei, te reanga i a koe nei, kei te pai rātou ko Tūruhira i tēnei wā, engari a te reanga ki a koe nei, ka pēhea rā tērā reanga?
Ae, teka rawa. Kāre i te tino rangona wētahi kupu noa iho, mā te waiata noa iho koe e whakaatu mai, oh, ko mea iwi tērā, nā te whakaingo i te maunga i te aha rānei, oh, ko mea tērā. Engari kāre i te rangona i roto i ngā kupu. Mm.
Pāpā, tērā tētahi kōrero e rere ana i ngā kapa, e kī ana, oh, me haere rawa ki tētahi tohunga reo Māori māna pēnā i a koe hei kaitito, mā reira tō reo e eke ai. Yeah.
He wāhanga anō iho tērā? He wāhanga anō tērā. Ana, i tūpono noa iho tētahi mea, ari te mea toa ana i ngā wā katoa. Nē, he wā pea ka toa tētahi mea kotahi, ā, he nui ngā wā kāre e toa. Me mutu te whakaaro pērā, me, me whakapono te kapa ki tōna anō mōhio, ki tōna anō reo, ka tito. Āe, ka taea. Ehara i te mea me Ariki wāheke noa atu. Āe.
Ka taea e ngā kapa o tēnei wā, Mā te tino pokorua ki te wāhi kotahi, ana hei reira ka haere te pātai ki tētahi atu, me pēhea taku whakaputa i tēnei whakaaro, i tērā whakaaro? He kōrero tāku e te Piringi Whakaputa, me pēhea te whakaputa? Āe.
Ka taea te kaititoto atu i te kupu, ana mā te kapa haka anō e whakatau. Āe.
Āe rānei ka puritia, āe rānei ka rukea rānei. Āe. Engari kāti te pērā o te whakaaro. Kia kaha tēnā kapa ki a ia anō, tēnā kapa ki a ia, tēnā kapa ki a ia. Mā reira e tino puta ai te te whakaaro o te kapa. I ahua pērā i te tau ngā kapa i tono mai ki au. Nō tō rātou tūnga mai ka whakarongo kei te kite au, mm, me ka tuhi atu au ki a ia, ka kī atu, ā muri ake nei, ki te tono mai koutou, me kōrero koe ki te kaitito i tō waiata, kia tino puta ai ō koutou whakaaro. Kei te kitea i a koutou e kawe ana i tēnei waiata, kāre i te tino kawea. Nā te mea haere i a koutou ngā whakaaro, haere i a koutou ngā kupu. Me taku mārama ki tērā, nō reira, muri ake nei, me noho te kaitito me te kai whakamārama i te hiahia o te kapa kia tino kitea ai te hāngai o tētahi ki tētahi, hei reira ka tohe ai, me pēnei pea ki konei, me pērā pea ki konei. Kei te mahue tēnei kōrero, kei te pīrangi mātou, e māmā noa iho te ērā. Engari i te nuinga o te wā ka kī mai, homai he kupu. Ana.
Ka hōhā koe i tērā āhua? Āe, tika.
Nā te mea, kei te whakaaro, ā, ka pēhea rā tā rātou kawe i tēnei, ka pēhea tā rātou. He pai ake mēnā ka noho te kaitono me te kaitito. Ka āta kōrero, kia tino kita ai e te kaitito anei kē te hiahia o te kapa. Ka hoatu i ana kupu, me tohe anō, me hoki anō, pātai ki te kapa mēnā kei te pai tēnei ki a koe, anā hei reira, ki te pīrangi panoni anō kei te pai tērā. Ko te mea nui kia eke ki tā te kapa i pīrangi ai. E kore hoki e taea te whakawana te aha, ki te kore koe e whakaaro ki ngā, ki te kore koe e whakaae ki ngā whakaaro o roto i te au i waiata ai, nē. Me tino whakapono hoki, ā, i puta ai tētahi punua wana nei, ihi nei, ki te kore koe e whakapono. He aha te hua?
I konei tātou whakarongo atu ai ki te mātanga haka a Ngāri Upaparata me ōna anō whakaaro.
I runga i te kairangi o te reo, ko tōna motuhake tērā ki te wāhanga o te tuhi takoto. Ko tērā tērā wāhanga kāre paku aha ki a au mehemea he tohutō. i runga i ngā kupu, mehemea he piko kei te wāhi e tika ana. Mōku ake, kāre he take o te whakaū tohutō ki runga i ngā ngā katoa, ki runga i ngā ētahi, ki runga i ngā āe. Ētahi kupu, you know, keke, Kē, kē, kē, kē. Āe. Kei te mārama te whakamahi i te tohutō i ro, i roto i ērā. Engari, e Macron madness, kua kaha rawa te whakamahi i ngā tohutō i ēnei rā. Ā, kua hamahamangia ētahi o ngā kapa mō te kore tuku tohutō. Āe, āe. Hoi. Tērā, tērā. Tērā, tērā. E, he essay competition ō tēnei. Nē, koinā.
Engari te kairangi o te reo, Ko tētahi oku akiaki ki te matatini, inā tae te whakataetae ki roto i tēnā rohe, tēnā rohe, Taranaki, e whā ngā kaiwhiriwhiri mō te kairangi o te reo. Me whai wāhi atu kia rua ngā kaiwhiriwhiri reo o taua takiwā. Tēnā koe. Koina te hunga e mōhio ana ki te whakahua tika o ngā ingoa o rātou tīpuna, o ngā maunga, o ā rātou awa, o ngā marae, o ngā wāhi, o ngā tūtohu whenua. Pēnā ka whakaritea katoatia ngā kaiwhiriwhiri o te kairangi o te reo noa waho, ka rātou mōhio ko, ka kitea ko Awakehe. Engari, ko Awākehe te whakahua tika o tērā kāinga i tērā kupu. Engari kā mātou i te mōhio, kā mātou nō konā. And so, inā haere atu te kairangi o te reo Me whai wāhi i tētahi, e rua rānei, o te tokowhā kaiwhiriwhiri i te kairangi o te reo nō taua takiwā. Ka mutu, kotahi atu te ratu tokorua, e ka pai tonu tō tiki mai i whea ake rānei, ā, engari tērā hunga anō, ā, me waia ki ngā. Hari te mea me mātau rawa atu ki te mita tēnā iwi a tēnā iwi a tēnā iwi, engari me āhua mārama ki ētahi o ngā mea matua o tērā iwi. Pēnei te, you know, tātou i roto o Tūhoe, kā rātou, ko ngā kaiako ināianei i whakaako i ngā tamariki, i ngā tāngata o Tūhoe ki te kao, ki te kāore, engari he hē tērā, he e hē, e hē, i roto o Tūhoe tērā. Pēnā kāre koe i te mōhio ki tērā, mō ngā mea o Mātaatua, ka pea o take whakawā i te reo pēnā i roto i tērā rohe, tae atu ki ētahi atu wāhi, ē, pēnā me waia te taringa ki ngā momo tangi me ngā mita me ngā rerekētanga ā iwi e whai wāhi ai te kaiwhiriwhiri ki te atamira o Te Matatini. Ka mutu, tētahi atu āhuatanga, e kōrerotia e Tāmati wāka i runga i ngā, i te hui a Mātaatua. He rerekē te reo, te kairangi o te reo haka mōteatea waiata i te tika o te whakahua i te kupu kōrero nei. Tēnā koe.
Rerekētanga pea i ēnei rā mō Te Matatini, i ngā, mō Te Mātāwhirua, whakawāhia te reo. e ngā kaiwhiriwhiri o te reo tīmatanga o te whakaeke tau rawa atu ki te mutunga o te whakawātea mō ngā te ihu, te kei, te haumi, te te awa, whakawāhia te mita o te reo i roto i tētahi waiata kei tētahi māna te whakaeke, māna te waiata ā-ringa, māna te poi, māna te haka. He uaua te whakawā i te reo i roto i te mōteatea me te haka o Paikea atu mehemea ka waiho te reo Ki te kaiwhiriwhiri i te mōteatea i te wai a te karaua. Tēnā koe. Me te haka.
Because he rerekē te, te reo haka. Ai. Uh, you know, tāua i koro atu rei, ki te pē, e ngito, wēga, whatua, i wainganui, i o te, Higu! Kai, maha ngā kupu i wahi, Rangitope ka patua ki waenganui i o te tau ki Hikurangi. Engari, pena kāre i rongo te katoa, kāre i tika te, kāre i pērā te whakahua, ka kore e rongo e te kaiwhiriwhiri kua hāua, me te kaiwhiriwhiri kāre i mārama te puta mai o tēnei kupu. Kāre he kaihorohoro rawa pea te, he hohoro rawa te whakahua i tērā kupu kāre i mārama taku whakarongo. He koi rawa te kokoti i tēnei. Ko ngā mea, engari ko ngā kapa kai te rite tonu tā rātou hoki atu ki aua āhuatanga, ka, i roto i te waiata, haka, mōteatea, kia tūpato te whakamahi i ngā AI. Wai, ai, ērā kupu, waewae, tapuwae, ērā, he koi rawa te whakahua ka puta ai kē mai. A Māmā Noiho tēnā ki te kaiwhakarongo i te wire. Ka mutu ko tētahi he ko te t. He tiotio ngā tī. He tiotio rawa atu. Kaua e mea atu TIO. Rapua tētahi atu kupu. Kia kore puta tiotio mai te whakahua i ngā tī. Koina tētahi tētahi āhuatanga. Āwhina pea i ētahi. Koina te. o te wāhanga ki te reo, engari ko te kairangi o te reo, pēnā ka, ka heke au, mutu ana tērā waiata, ka taea e au te, te whakahua ā, i tētahi rārangi katoa i mārama taku rongo ā, i ngā kupu, i te mita rānei i te kairangi o ngā kupu whakahuahuatia ana i roto i te waiata he takara tahi rau. Engari me uaua taku tuku tahi rau. Ko Hāni te mea pai mō te tuku tahi rau. He toa Hāni mō te tuku tahi rau.
Kia tahuri atu tātou ināianei ki te tohunga haka a Turuhira Hare me ōna whakaaro mō tēnei kaupapa.
Me mārama te whakahua i te kupu. Me mārama te rerena ona ko ona o te kaupapa o te titona. He āhuatana uaua tēnei ki a mātou, ki tōku iwi, nā te mea, ko tēhea mārama atu i tua atu i te iwi ka rerai mōhio ki te kōrero Pākehā. Ēngari, he rerekē te tiro a tēnā kaiwhakawā, tēnā kaiwhakawā. Pātai a Kōrero ahau mō te reo, āe. He aha tā koutou e whai nei i roto i te reo? He aha koutou i mōhio ai kai te tika? Āe. Kai hea rānei tētahi tuhina, ētahi kōrero rānei hai tautoko i tā nā kaiwhakawā E tuhi ra, e hauhau ra i na kapa haka. He aha tenei, kai a ratau e ki ai ratau kua tohu na ratau ki te hauhau i na kapa haka nei? Ia, aroha au ki te reo. Kare au e. I te marama o te riro o te reo ki te huna kei te kaihoro i te kupu. Ehara tera i te reo. Tena. Ko te kaihoraki o te kupu kia puta ai ko te wana. Ko te wana kē te mea nui, ehara ko te kupu. Engari he nui aua kapa, kaihoro rā i te kupu, wana rā, kei te wini i te reo. Nō reira ka whakawaiho noa au aku whakaaro ki a au, ka kaha au pīrangi kia whakararuraru atu au i ngā kaiwhakawā, kai kīia tērā whakaputa mōhio. Me whakarongo hoki, me whakarongo hoki e whai. Engari koirā ētahi hai titiro i roto i te reo. He aha tēnei mea te mita o te reo? Nā te mea, ko te mea e kīia nei ko te mita, kei te waia te kēniara hoki te reo, kei te hakaina kēniara hoki te reo, ko te pao, ko te takahi te mita o te reo haka. Ka pātai ahau, He aha tēnei mea te mita? Tēnā koe.
I mua rā, i a mātou e tamariki ana, mōhio tonu mātou, ā, anei tō mātou, nā te mea he pikipiki kē te reo o Tūhoe ka hekeheke. Ināianā, i ēnei rā nei, kotahi tonu te rere o te reo, kei te ōrito, kei te ōrite, kei te rēwara kotahi e rere ana. Engari i a mātou e tamariki ana, anei te mita o tō mātou reo. Āna. Engari, kua whakauruhia mai ki roto i te ao haka, ko te mita o te reo haka ko te takahi. Ko te mita o te reo waiata rina ko te takahi. Ko te waiata, ko te mōteatea. Te reo o te kaitātaki, he rerekē tana reo, he reo āki kē tērā. No, pō noa au ke kōrero ana mō tēnei mea mō te reo, e aua. Kawe ki au ērā kōrero e whai. Kia whai au i tētahi o ērā whakaaro, ko te reo kōrero, te reo kōrero, ko te reo haka, he reo rerekē tērā. Ētahi kaiwhakawā e tukituki ana i te mea, kāre koe i tō i tērā kupu, engari he rerekē te reo kōrero ki te reo haka, ki te reo waiata, Ai. Te o whakaaro. I kite ahau i tērā. Te rongoā. Ka whakapārekareka-hia te whakahuahia o te reo i roto i te tangi o te rangi me te takahi o te haka. Karehe hē o tērā. Karekau he hē, ēnari pēnā i te tino whatiwhati i te kupu, kia tino tawhiti nei te kupu, a ka hē. Āe.
Ēnari, pēnā e tō ana i te kupu rā, kia uru atu ai ki roto i te wairua o, pēnā he kupu tani, ka tōia hoki te tani, neha, karekau koe tani Ka kōrero kia teretere tonu. Nea, he reo anō tō te reo tani. Ka whakatanihia te reo o te kupu rā kia rite tonu ki te tani a te wahine. Nā te, kai ia te uauatanga o tērā, nē? Engari kua kite au i tērā. Kua kīia mai, karekau i te tika te, i te hono tēnei kupu, kare i te tika te whakamahia o tēnei kupu. Well. Nā ko ke te tito na ke kau nā.
Tika noho. Wērā, wērā āhuatana. Ko ērā pea, um, he patu pea tērā i te whakaaro nui o te kaitito i te, I te manawa ora roa o te kaitito, o te kaihaka, o te kaiwaiata. Tēnā koe.
Nā te mea ahakoa he aha te waiata, he aha te kaupapa, he wairua tō te waiata. Ka puta wairua mai nā kupu rā, ahakoa he aha. Ka waiho au tērā i reira.
Tēnā koe whai. I konei tātou whakarongo atu ai ki te mātanga haka a Ruki Tobin me ōna anō whakaaro.
Ka mahara i te wā i puta ai te kōrero he hiahia kia tū te mita o te reo hei kaupapa matua. Ka mahara ki ngā tūmomo kōrero, ka mutu ki ngā tūmomo wero i roto i tērā whakaaro, nā te mea, e ai ki ētahi ki te kore koe e whakaae, oh, kāre koe e kaingākau ki te reo. Hoina nō, mai te wā i whakatau he kaupapa matua tēnei, kotahi anahe te pātai i tuku, hoina nō kāre anō tātou kia tino whakautu. me pēhea e whakawā koe i te reo? Nē, me pēhea e whakawā koe i te reo? I roto i te horopaki o te kapaka. Āe. Ka mahara au, ka whai wāhi hei kaiwhiriwhiri reo Māori, kura tuarua i Te Tai Tokerau. Ka whakaaro au me pēhea e mahi ēnei mahi? Kua kī ake te hīhe kia 50 māka mō te tuhituhi, kua 50 māka mō te whakahua. Engari e mōhio ana tāua, Kotahi anahe te tangata e tito ana i nga waeata, no reira ka raru i te kapa i te titonga o te tangata kotahi. Ka mutu, tera pea, he kino rawa tera raru, ka mohio koe, ka kore ratou e eke ki te tiketike tanga.
Ka rua ma te taha ki te, tera pea kei roto i te ingoa o tērā taonga, mita o te reo. Nā te mea, kei te kōrero mita tātou, oh, halamai te tai āhatu, pai, pai tēnā i roto i au te tai tokerau, engari, he rerekē te mita, nō reira, tēnā pea, kua roa e āta, e āta wānanga ana mō tēnei, mō tēnei kaupapa, ko te painga atu pea ko te kairangitanga o te reo. Engari e a tātou e kōrero kairangi, he aha te ine? Nā te mea, ka hoki atu tātou ki, ki te wāheta. I, i wātatia au. E aroha ana ahau, he ngāwari ngā kupu. Āe. Ka hoki au ki ētahi o ngā titonga korokāpo, he ngāwari ngā kupu engari he mārama. Āe. Ka hoki au ki ētahi o ngā titonga a, a Timoti Karetu. E koutou e te umangia kei hea, e hoa, kei te mōhio tāua, kei te wetewete tonu ētahi hunga i te ataahua o tērā reo. Nō reira, i a tātou e kōrero ana mō te reo Māori, kei reira tētahi pātai nui. Hoina noa he mohio no taua i te taonga nui o te reo Maori i roto i enei mahi. Ka mutu i te wa i whakatu te ahuatanga o te whakataetae, i whakatu hei waka kawe i te tangata kare ano kia whai wahi ki te rongo i te reka o te reo, i nga tikanga, i nga matauranga Maori. Taku wero pe i tenei wa, ae, i nga waru tekau, i nga iwa tekau, i nga rua mano i pera, engari Tuaka nei e mohe ana koe. He whakareinga hou e whakapiki mai ana. He whakareinga hou, Kōhanga Reo Kura Kaupapa Kura Iwi. Ā, kei te mōhio rātou i tō rātou reo, kei te mōhio rātou i ā rātou tikanga. Ka reira rātou e uru atu ana i tēnei waka ki te whai i te reo, e uru mai ana rātou ki tēnei waka ki te whai atu kei hea te Hawaiki hou.
Hai. Hai roa atu. Nō reira, ki au nei nā, ki te pērā rawa te tahuri o te whakaaro, me pērā rawa te tahuri o tō tātou waka. Ka toia mai ai te tauira o tō tāua tupuna a Kupe Raoko Nuki Tawhiti. Ka kōrero tahi a Nuki Tawhiti ki tōna tupuna a Kupe mō Aotearoa. Ka tuku atu a Kupe i ngā karakia, i ngā takutaku, i ngā whāinga ā-whitu. Ka tuku hoki i tōna waka a Matawhaoru. Ahakoa he waka kua tae atu ki Aotearoa, Ahakoa he waka, i kawe atu i a Kupe me ōna tangata. I tau ake ki roto i a Nukuwhatawhiti, me hanga au i tētahi waka hou. Ka tiki e Ingatoki, nā, Ngātoki Matawhaoro, hei waka mōna. Kua tae tātou ki tērā wā. I whai wāhi tā tāua whakareinga ki te Matawhaorua, wā tātou tipuna. Kua whai wāhi mātou ki te whakarite he waka hou, hei Ngātoki Matawhaorua, e kawē ai. Tātou te kura tangata ki tā tātou Hawaiki hou, kua tae pea te wā kia tukuna tērā waka ki te whakarēnga e heke mai ana, me te kia te, He aha te Hawaiki hou kei mua i a koutou? Nō reira, hum!
Kia mawhiti atu tātou ināianei ki te manu hakahaka nei a Te Hira Paenga me ōna whakaaro mō tēnei kaupapa.
Mātua rā ko te reo tuhi. Kia ora.
Māmā tērā.
Āe. Mārama, mauritau ana. Ki au nei, ka noho tuarua tērā ki te whakaahu rā, te whakaputa i runga atāmi rā. Āe, ā, he wāhi ki te kounga o te whakatakoto te reo, heoi anō, ki te aro taua ki ngā haka o ngā rautau kua huri, E ora. Ehara i te mea e hāngai, e mārama noa ana ngā kīanga haka. Kua nanu, pēnā i te pānga nei ko waiho, ā, tō hinengaro e āta whakatau he aha te tikanga, ā, o te haka, ka nukunuku, ka nekeneke, ka nukunuku, ka nekeneke. Kāre i te kōrero mō te nuku ā-tinana, engari ko te nuku ā-hinengaro, ā, waiaro nei. Nā reira, āe, ā, kia hāngai, kia reka mai ngā tuhinga, ngā titonga, Haka mōteatea aha ara, engari ka mātāmua āku te whakahua i runga atamira i runga i te ihi te wehi i a koe e whiu ana i ngā nekeneke e tuwhera ana ngā tairongo o tō tinana. Nā reira, he wāhi ki ngā titonga, ā, engari he wāhi anō ki te whakahua, koirā ki au e ngōki ana, kāre e whakamanatia ana, ki au nei, ā, Me te māmā o te, o te aro ki nā, ngā titonga me ngā tuhinga, ka rawe tērā, kai rangi, ā, ka tuku, tukuna. Engari a mō te āhua ki te whakahua, a mō te whakawhiu i te kupu, he pūkenga, he pūmanawa anō tērā. Umm.
Anei tētahi whakaaro, ā, he rerekē te reo kōrero i te reo haka, i te reo poi. Heoi, ētahi wā, Ka tango māka te kaiwhakawā mēna ka are mau tonu ngā, ngā tō, ngā aha, engari mōhio tāua te reo haka he rerekē rawa. Āe, tautoko.
Nō reira, me aha te, te kaitito i a ia? Me ngana kia rite ki te reo kōrero, āna titonga, me noho, Kia whai rānei ia i te, i te rangi. Nā.
Mōku ake, kāre e hāngai ana e rā ture. Ā, Kia ora.
ki te, ki te whakaaro pakanga tāua i a tāu e, e whakarite ana i ā tāua kapa ki te umupokapoka. Kia ora. Ko koe kotahi rau kiromita e hia kiromita nō rēnei te tawhiti. Ehara i te mea e, e āta tuku ana au i a kupu. Engari ko tāku e hēhē nei ko tō rongo, ā, i taku Whakamataku i taku wehi. Ka whiu kupu nanu pea ki a koe, ki au nei, kua kore ērā momo titonga i ēnei rangi i runga i te korenga o nā kaiwhakawā e aru ki te nanu tiotio rānei o te reo o te kupu. Nā reira, runga noa i te whakataetae, kua whakataha pea ētahi tikanga. Ka mutu ko te, he reo anō. Ā, kāre whai wāhi mai ki te reo ā-waha nei, engari, ā, ka haere ngātai taua momo reo me te reo ā-tinana, ā rākau ā-patu, ā-poi, rau rākau ā-hara nei. Ē.
I konei tātou whakarongo atu ai ki te mātanga haka a Hōhua Mohi me ōna anō whakaaro. Well, ki a au nei, kāre i tua atu. I te kōrero me mārama. I te reo kawe me mārama, me whakahuahuatia katoatia ngā kupu. Wētahi wā e rangirua ana wētahi ki te taha pēnā rā i a Mereka rānei, Mereka rānei te reo waiata, engari hei hei waiho mā te kaiwhakawā o te waiata tērā e whakawā. Ko tāu, e rongo ana koe i ngā kupu. Kia ora.
Kāre au te tangata whakapono ki te kōrero me hāngai te reo waiata ki te reo korero. Kia ora.
Tēnā koe. Kāre au te paku whakapono ki tērā. Anei taku tauira. Ko te whakariki, ko te whakariki. Hē katoa ana tērā pēnā tātou ka, ka, ka, ngā tohu tō, ka, ka hē rawa te kupu. Ā, you know, paipai, poto, ahou, maitawhiti. Hai.
Yeah, so kāre au ki a au, tērā taha. Me mārama tonu, engari kāre ai ki a au te whakakuiti, te whakaroaroa rānei i tētahi kupu, tērā anō hoki i wētahi waiata ka tangohia ake ko te i, ko te ki, ko te te, ko te a, kia uru ai ki tētahi. Āe, āe.
Engari me mārama tonu, ēnei kaua e tango wawe noa. Āe.
E tango poka noa, ā, me mārama tonu ki ngā kupu. Ā whakatakoto nei, Oea,
he māra e ngāwari ake te tuhi ki te pepa. I te mea ko hau tonu tētahi e koretake nei waku ā, waku ō, waku i, waku ki, waku rere hāngu katoa, e, e, e, katireri katoa ana, i te mea koinei te rau i tupu ake ai au. Engari he ngāwari kē ake te tuhi ki te pepa. So ko tana tikanga.
Ka taea ana wēnā pepa ki te kaiwhakawā ko oti kē kaua noho e te kaitito engari e te ohu te mātai.
Kua pai ake pēnā rā ia te ohu kaua tuku noho mā te kaitito engari mā te ohu pea kia nanao ake tētahi ohu whakariterite i te mea wētahi wā kāre kāre e mau e te kaitito wētahi wāhanga ana pēnā e rae tōtara ana tērā kaitito ki tērā kupu ki tērā ā ki tērā ō o māna e whakamārama ka mutu ana tana whakamārama mēnā e whakaae ana pēnā e whakaae ana te ohu Tuhia ki te script hei pērā ai.
Engari ko tana tikanga, tae atu ana ki ngā kaiwhakawā mō te reo, kāre, me te he mea ake ana me kounga te reo. Inā kē te reo o te kupu, inā kē te roroa, te tapu o te kupu. Engari ki ahau nei kāre i tua atu i te reo mārama. Rawa atu.
Kāre tua atu te reo mārama. Kua i tētahi ki te mea ake ki tētahi kē atu e kounga ake ana tēnei reo, pēnā tātou ka titiro atu ki ngā, ki ngā kupu o ngā tino waiata, kia manawanui, ki a mātou, ngāwari. Mārama.
Mārama.
Ngā waiata katoa o Tuini Ngāwai, mārama. Mārama. Ine, kua i te heahea, ka tupea ake me tana mea ake, kāre wera waiata i te kounga. Tēnā koe.
So he rerekē te kounga tētahi ki tētahi. Engari kia nei me mārāma, me tika. Ahakoa te kino waku ā, me waku ō, ko te tūmanako ia ka, ka, ka kitea e te ohu, ka whakatika.
Kia tahuri atu tātou ināianei ki te mātanga haka a Ngāringi Katipa me ōna whakaaro mō te kaupapa nei.
Kia kairangi ai te reo Māori, ā, tuatahi, ko te reo kia tika, nē. Tēnā koe. Ā, ko te whakatakoto, kia tika te whakatakoto i te reo, nē. Ā, nā, e mōhio ana tāua, nē, he rerekē te reo haka, nē. Ā, tēnā koe. I ngētehi wā ka ngaro atu ngā kupu iti hai, hai, hai aha, hai, e rite ana ki tērā kei a te, te kaitito anō te ture, nē, arā, te raihana, nē. Nā reira, engari mō te wetiweti i te reo ā-tuhi, Kātahi, i te wā i a au e māka ana i ngā whakatakoto,
āe, ka whakaaro ake au ki tērā, ehara i te mea ka, ā, me mātua noho nei i ngā kupu iti. Āe, āe. Kei reira tonu te wairua o te kōrero, kei reira hoki te te āhua o te whakatakoto, ka mutu he reo haka tēnei, he rerekē. Ka hoki anō au ki tērā kōrero he wairua, he wairua kei te reo. Ahakoa he aha te āheinga reo, he wairua hoki tō te reo Māori, tō te reo haka. Koinā te āhua o taku māka haere i te ātuhi. Nē? Kua kite atu ināianei kia kairangi ake, nē? Āe. Kua tīmata kē ki te tito, ngā kaitito, nē? Me tā rātou, he aha, ngō rātou pūkenga reo. Ko te reo kia hohonu, ko te reo kia eke, kia whakamau i tērā wairua i roto i ngā kupu, āe, kia kairangi ake, kia āta whakaaro pea ngā kapa ki te āhua o te whakatakoto i te reo. ā-tuhi, tuatahi, me te mita. Engari, mō te ā-tuhi, kei reira, kei reira te wāhi e taea ai e mātou te whakanui i ngā kaitito. Hei reira hoki e taea ai te kaitito te ruku ki ngā āheinga o te reo e pīrangi nei. Nā, Me mea he kaiwhiriwhiri koe mō te reo, e tika ana kua, hara i te mea matatau ana ki te reo te mita ā-iwi, engari e mārama ana ki ngā mita o ngā iwi, nē? Ā, e kōrero ana mō ngā, mō te tuapapa pea o te reo kei ngā iwi. kei ngā hapū rane, ki te kore e mārama ki, ki tērā atu āhuatanga ka raru ai. Nē. Ka whakaaro ake, oh, i mea nei rātou, tēnei te mihi ki koutou, kei whea te, nē? Engari, me, kei whea te, ah, engari mēnā e, e mārama ana koe ki te mita ā-iwi, ā tēnā iwi, ā tēnā iwi. kua mōhio koe, ehara tērā i te, i te mea hei wetewete haere. Āe, āe. Āe, ki au nei, kia eke te kairangitanga o te reo, nē, me tika ngā mea e rua, arā, te ātuhi, nē, me te ā-whakahua, nē. Kua kite atu au, nā, tērā pea kua kōrero, kua pakari haere, kua tupu ake ngā kaitito. Ni? Tēnā koe. Ā, ināianei e tino matatau ana ki te reo. Ka mutu e matatau ana ki tā rātou mita. Āe. Ā, e matatau ana ki ngā rātou tikanga ā-iwi, arā, ko rātou e tīmata ana ki te tito i ngā, i ngā kōrero. Nā reira, ki au nei, he, he māmā te mahi. Nō mātou hoki te whiwhi i te mea ka pānuitia ai ngā kōrero tuku iho, nē, o tēnā kapa, o tēnā kapa, me te mita Ā-iwi, ngā tukanga hoki, nē, e taea ana, e taea ana e mātou ngā kaiwhiriwhiri te pānui i mua i te tīmatanga mai o ngā mahi. Nā reira, i te wā e noho nei au hei, hei māka i te āti, kua mōhio au, ana ko au tērā e whakaaro ana, ū, me pēwhea tēnei kaupapa i roto i tēnei waiata ā-ringa nei e whakatinana mai, e whakahua mai, nē? Nā reira, koina te painga o te noho Āe, i te noho ki te reo. Kua mārama koe, i mua i ngā mahi, he aha tā te kapa kaupapa e whakaatu mai nei? Koinā ko te, ko te ātui, ko te whakahua, ka hoki anō ki tērā kōrero, me āta whakahua mai te kupu. Ā, ki te kore kua, Kua rehu pea te tikanga o ngā mahi, kua rehu pea te te ia o te kōrero. Ka mutu kua waiho te minenga ki te whiriwhiri whakaaro, he aha tāna i ki mai? Ko te tāpu, ko te tapu rānei? Kua, kua raru nei. Nā reira, āe, rāua tahi, te ātuhi me te whakahua, ki te whērā te āhua, te taumata, ā, ka kairangi ake te reo Māori.
Kāre kōrero tū atu e whai. Mārama. Āna. E mārama ana. Nē.
Ka waiho ērā kōrero hei, hei whakawhenua i tō tātou kaupapa. Ka mutu, kua tū i a koe tēnei whare kōrero. Ā, tēnā koe. Kua whakanikoniko koe i tōna poho. Ā, tēnei, tē ngākau aroha te mihi nei. Tēnā koe. Ā, e ko, mo ērā pounamu, mo ērā. Tō ngā Guru Tongarere wa korero. Tena koe.
Ae. E ora ana te ngakau. E rangatira ana tenei kaupapa. Ki a ora. Ka nui te mihi, ka nui te aroha. Ki a koe hoki. Ki a koe hoki Kawariki. Tena koe. Ki a ora. Hehehehe.